Дөнья студиясе яңа сәхифә ача. Татар язмышы ул милләттәшләребезнең гыйбрәтле гомер юлы, кызыклы шәхесләр, гаиләләр, туганлык һәм дуслык турында тапшырулар. Беренче видеоязмада 48 ел элек Башкортстанның Бишбүләк районы Оет урта мәктәбен тәмамлаган сабакташларны күрерсез. Хәрби очучы полковник Гаяз, район мәхкәмәсе рәисе Муса, журналист Ремзил һәм дәүләт хезмәткәре, хәзерге вакытта фермер Зәбир. Күп еллар аерылып торып, Сабакташлар туган якта түгел, Казанда очрашты. Бу көнне үзләрен кичә генә аерылышкан кебек хис итте алар. Ярты гасыр аерым юлларда йөрсәләр дә, яшьлек дуслары арасындагы рухи җепләр өзелмәгән кебек. Егерменче гасырның икенче яртысында татар кешеләре ниләр күрсә, Бу сабакташларның башына да шул ук язмыш насыйп булган. Һәркайсы үзе теләгән һөнәргә өйрәнеп, дөнья көткән, кайбер нәтиҗәләргә ирешкән. Әйдәгез, дусларның үзара сөйләшүенә колак салыйк әле.
Кем ничектер, мин ул көннәрне еш искә алам.

Парижский коммуна, шул вакытта, Гаяз, без синең абзыйларыңның, саныйларның абзар башында утырып, повесть язып ята торган идек. Понимаешь? Ә Муса белән шул елларда тракторга, правага сдавайтырга экзаменга әзерләнәбез. Ә Зәбир Чакмак аша ул ерак кына кайтып килеп йөри, безнең арада ул параллель класста инде ул. Менә 48 үткән дә киткән дә, мин Зәбирне ике тапкыр күрдем. Э, Гаяз летчик, вертолетчик, полковникны өч тапкыр күргәнмен. Бер, бер ике сәгать, бер тапкыр Саратовта инде. Менә Муса Бишбүләк районының судьясы, председатель суда аны еш кына күреп тора. Кайсын. Менә ниһаять шушы март аеның ахырында Казанда очраштык. Шәп булды бит. Аннан минемчә беребез дә куркыйбыз. Менә бит спектакльник. Менә әйтмәсен, Зәбиргә карап ул хәзер нидә Әлшәй районында бер 15 илек авылда фермер булып, староста булып, староста, журналчаник,
Шамаганда. Син менә Үзбәкстандагы берәр министрга ошап торасың. Юк, Зәбир янына кергән, мин Үзбәкстанда анда настоящий министр янында. Ә кайчан барып тәнәдә тордың? Хезмәт итте. 90 ел. Служба вакыты.
Син бит нидә сезрендә үтәрдә. Ташкентта.
Ничәдә анда?
СССР вакытында. СССР вакытында служба итте бит. Начальник штабы
Ташкентта. Әйе, ул анда нигә полкта гына түгел,

Ә син кайларда тордың ул? Менә хезмәт иткәндә, хезмәт иткәндә. Ана кайсы, ну, Ташкентта тордың. Мин сине гел Саратовта яткан дип уйладым, Пугачевта. Пугачев, Саратов, Ташкент, Ташкент, Ташхабад,
Петропавловск, Камчатский, Уссурийск. Нишләдең анда? Служить иттем. Да? Шулмы?

Шуңа күрә, Аллага шөкерме, ялгышмы, КГУга бармадым. Ну, бер утыз елдан соң гына бардым КГУга. Утыз түгел, утыз түгел.
Гаяз, мәктәпне тәмамлагач, Римзил дусты белән Оеттан, 600 чакрымдагы Казан университетының журналистика бүлегенә керергә җыенган. Ләкин көтмәгәндә мәктәпне медальгә тәмамлаган Гаяз Сызрендагы хәрби вертолетчылар уку йортына китеп барган. Ләкин көтмәгәндә мәктәпне медальгә тәмамлаган Гаяз Сызрендагы хәрби вертолетчылар уку йортына китеп барган. Менә аның Римзил дустына калдырып киткән хаты. Малай, үпкәләмә инде. Барып кайтыйм әле, бәлки комиссиядән үтеп булыр, дигән ул. Вел, вер, вертолетчылар училищесына кергән Гаяз, яхшы очучы, аннары боралакчыларны тәрбияләүче булып киткән. Хәзер Сарытауда яши. Милли эшләрдән, әдәбияттән ерак. Мәктәптә чакта язган шигырь-хикәяләр инде онытылган. Тик күңелдә һаман ояттагы яшьлек хыяллары яши бугай. Ну, генерал чакыргач, мин ес дидем дә бардым инде. Кара.
Аннан училищены туздырдылар. Мәктәптә арабызда иң яхшы укыган, иң сәләтле, иң грамотный әтиең дә укытучы, Ознайдан иде. мектеп директоры мектеп директоры даже шәриф бабай түгел түгел математика укыган мына син мына шушы язмышлай килеп чыккан һәркемне мин минемчә синең полковник вертолетчик шундый нәр булганнарың зур дәрәҗә барыбер теләсә кем полковник пенсияң дә минекеннән бер ике тапкыр шәбрәк бит инде военный булгач шулай бит мына син үзеңнең эчтәге салганын тормышка ашыра алдыңмы ачып мына куллана алдыңмы үзеңне канәгатьме Ирешкәнгә түгел, ә менә үзеңнең сәләтлекләреңне гамәлгә куйдың. Анысын әйтә алмыйм. Мин бүтән нәрсә эшли белмим, менә юньнәп. Менә моны эшли беләем, менә шул. Ходай биргәнне бит кулланмасаң, истә калса түгел. Ну,
моны үзем Аны тырыштырып карадым бит инде, аны бер-ике сүз язырга, өздер сүз язырга. Минем андый осталык рәсем Юк, булмаган. Юк, хәрбилектә дим мин, битәрлечилектә, кама, ишүчилектә, летчиклык. Ну анда, по-моему, нәрсә миннән э, әгәр дә теләгәннәр икән, барсын да үзем эшләдем инде. Ә син, менә, синең бит Генерал булырга исәвең бар иде тормышта, берәр олы ташлай идеңме? Юк, минем картатай әйтте, минем внугым була диде полковник. Ул миңа 8-дә, 9-да уккан Шаветрга. Мин әйтәм, картатай, мин бармыйм бит военныйга, син мин алай диясең. Син барып полковник буласың.

Ул Быкылда күргәнем бар. Ул Быкылда, э, Быкылда озак еллар председатель колхозы булып эшләде, главный инженер булып эшләде колхозда. Депутат Верховный Совет бассыр булды бер 5 ел, то есть бер созывта.
Ул башка егете безнең Дүсән кияү, аның хатыны безнең Дүсәннән булып чыкты. Дүсәннән. Теге Мусаның сеңлеклесе. Ая, ая.
Япон совет председателе булды ул. Иә, миңа.
Депутат да Депут- Депутат булды.
Әйе, Тағы кемнәр бар әле әле безнең? Не, не Садыков Тимирҗан, ул водитель булып э, эшләде гомер буена пенсиядә. Э, Ахмадиев Наил, ул э, сельхозтехникада эшләде, моторлар җыйды. Ул сельхозтехникум бетереп. Үлеп китте бит инде. Аннан Галиуллин Раис нефтяной техникум бетереп, гомер буе Себердә эшләде, мастер, мастер, буровой мастер пенсияда. Ну, тагы кем бар безнең егетләрдә? Чишмә районында тора шунда. Безнең рәссам бар и Мустафин. Мустафин Минулла. Э, Мустафа Минулла. Елбулакта. Мустафа Минулла безгә родственник, э, миңа родственник тиеш. Мин аның судьбасын яхшы беләм. Ул

Рәсем төшерү дәресләре алып барып, пенсиядә, пенсиягә чыкты. Менә Муса әйтергә кирәк, безгә менә мисал итеп, менә кайтсак, бергә җыебрак торырга. Шуннан соң 40 еллык булды бит инде. Без бит җыелдык. Менә анда аитта торучылар да килмәгән инде. Менә Муса барып директорга аяк терәп әйткәчтем, безгә рөхсәт иттеләр керергә. Үзебез әрсезләнеп җыелдык, анда 35 ләп кеше җыелды.

200-дә. Менә без Төсәндә беренче класска кердек 14 бала. Бетердек, бетердек аетта унны ике кеше, Насирова Рәшидә дә мин. Үземне үзем карадым, барып речной училищены бетердем. Әзгенә Идел буйлап Казанга. Казанга йөрдем. Мына Галиев Муса миңа әйтте, Казан матур, ди, борынгы Кремльгә бар, ди, Казанның кызлары матур, ди. Казанга йөрдем, Мәскәүгә йөрдем. Волга буендагы бөтен шәһәрләрне йөреп чыктым. Бөтенесен дә. Менә моннан Зеленодольск китә дальше. Шуннан менә мин район газетына Хәзер э, хәзер э, шуннан соң мин инде дальше укырга исәп бар бит инде. Э, Азрак э, өс-башны карадым бит инде. Аз генә акча җыйдым. Зарплата ул вакытта 18 яшьлек җегеткә малай бит әле без. Менә, э, Свое время э, әйбәт кенә зарплата алып эшләдем. Шуннан Сельхозинститутка киттем бит инде, үзең беләсең инде. Но все равно сельхозинститутка бару тоже теге авыл баласы, кругозор бәләкәй. Авыл хуҗалыгы ул вот в крови же. Без бит бишенче класстан колхозда эшләдек бит инде. Бишенче класстан. Син бит даже РТСта, МТМда слесарь булып та йөрдең. Йөрдем. Менә без барыбыз да шуннан үттек. Сәбир, Тозышыннан үттек.
Ренат Зарипов шуннан үтте. Мин комбайнда эшләдем. Сез нотариус булып эшләдегез бит? Әйе, әйе. Мин ни, слесарь булып эшләдем, комплектовочный цехта. Шуңа күрә сез сельхозга бардык инде, бу карьера өчендер инде бу. Түгел, карьера өчен дә түгел, слушай. Инженер буласыз дигән. Менә авыл, ул вакыттагы җылларда авыл баласы безграмотный, почти, әйе, ни, баласы теге колхозник баласы инде безнең кругозорда, әти-әнидәнең дә аның кругозоры булмаган бит инде. Чөгендер чапкан. инәйнең аның нәрсә алар сугыш елларында картәтә репрессированный утыз җиденче елны ул уфада пересыльный төрмәдә үлгән бөтен мал туарларын йортларын талап алганнар мин белгәндә минем әнинең әнисе мунчада торадыр иде ә мунча нәрсә ул ужас бер тавыгы бар иде короче син сельхозга кереп укыдым кердем
но Душе я все равно не юрфакка барырга и шуннан мин юрфакка бардым, аны бетердем.
Юрфакны да бетердем, сельхозда да укыдым. Мин район газетына университетны кайтып эшләгәндә, син әле шуннан соңмы райком партиядә инструктор булып эшләдем. Эшләдем.
Мин бик каты әзерлек булган бит бу. Каты әзерлек булды.
Ни, мин 4 елга якын эшләдем. Оргоделда инструктор булып эшләдем. Тугыз ел эшләдем мин управление сельскохозяйства, аннан соң агропром. Ни, главный специалисттан до заместителя председателя агропром объединен районы мин барып җиттем. Шуннан соң 91 елны дөнья тарала башлады. Значит, июнь, июль аенда мин киттем судья булып. Мине нинең юрфак бетергәч судья. Бетергәч, әле мин юрфак бетергәч 3 ел управлениедә эшләдем. Ну, Агропромда, то есть. Аны ана реорганизовать Менә шул ничә, егерме-утыз ел эшләгәч, сине шул генераллыкка, бит инде районның суд, мәхкәмә председателе ул генерал бит инде. Полковник. Е, полковник, ну, минем, минем өчен генерал. Дәрәҗә, минем класс. Син полковник.
Равняется тире полковник. Полковник, районның главный судьясы. Второй класс, чин. Шуңа син егерме ел буе үрмәкләдең. Әйе, урынлы.
Әйе. Егерме өч ел эшлим мин хәзер. Ә син кем? Полковникмы, капитанмы? Мин старший сержант Да. булып кайттым армиядән. Синең авылың бетте инде, Чакмагыш авылы. Аннан башка званиегә күтәрмәделәр мине.
Авыл, сезнең авыл бик дәртле. Боларның авылында бит.
Моның кадәр өй салып, өй салып, үзләре китапханә җыеп, үзләре клуб ясап, үзләре бәйрәм итеп яталар. Минзыя биюче, менә заслуженный артист Башкирии. Шул авыллар оештыра башлавымнан китте дә инде анау ни бөтен башлаган ниләр, общественный эшләргә. Егерме элек авылда клуб оештыргач, менә син комсомолга кереп киттең бары. Или сельхозда йөрдеңме син? Мин, Римзил, шул Чакмагыш авылы дисең бит әле. Чакмаш авылында туып, без үзебез унике километр укырга килдек. Мин сезнең нигә коллективка килеп кушылдым, уже тугызынчы класста гына. Аңарчы без йөрдек Алексеевка авылына, унике километр килә идек, урман арасыннан кайта идек, кайтабыз да, дәрес хәзерләү юк, чөгендергә, бәрәңгегә, печәнгә, Шунлыктан инде менә Гаяз шикелле, синең шикелле бик теге бишкә генә укырга туры килмәде. Гаяз Азнайдан килде, бүген Гаеттан Муса гына, мин Дүсәннән. Гаяз, Гаяз безне гел борыча әйтәдер, менә укытучылар әйтә, ну-ка, чакма эшләр Зәбир, бас әле. Юк бит инде, кичә укытучы нәрсә сөйләгән, шул истә кала, шуны сөйләп бирәсең дә. Курчалдан килгән малай-шалай, ул эскерт төбендә тәмәке тартып килә, дәрес укымый, Тегенди монди нигә яшьли теге бал эчеп мәҗлесләргә йөри башлый ул. Шулай да Тәмәкесен тартма да инде аны, ул астында бал. Ну без бит. Вәяз бурычы әйтәдер и дип, кулны күтәреп, мөмкин Фатыйха абый мин дип җавап бирәдер и бит инде. Бөтенебезне коткарадыр. Ну бит мин точно беләм син мин университет бетереп кайтсам Зәбир йөреп ята первый секретарь райком комсомола. Бөтен дә зур начальник бит син. Ул мине райкомның эшенә җикте.

Сезнең. Әйе. Шуннан Шәпи.
Шәпи.
Нәҗип абзый Ахмет Чынбарый бит. Ул хәзер укыту исән, исән. Исән сау. Ул партком секретары. Район газетасына шул вакытта статьялар яза башлаган идем мин. Анда чыкты, ана шул Чакмагышта нече итеп библиотека оештырган, клуб оештырган, Тимур отрядлары, үзебезнең урман арасында штаб бар ие, Шунда землянка кереп, билетлар биреп, әмма безгә аны комсомол алган шикелле, ул членство аңладыр икән ул кешеләрне. Кая, Чакмагыш кешесенәме сине паспорт? Чакмагыш кешесенә ул яшь, шул яшьтән шул яшькә кадәр генә. Кем эчә, кем тәмәке тарта, аларны җыеп шунда сүгәдер ик. Оешма.
Барып, әбиләргә, бабайларга утыннарын ярып, абзардагы теге тизәкләрен малларның түгеп, шундый эшләр эшлидер ик. Вот ана шуннан партком секретаре... Моны белмәгәнмен, синең комсомолга.
Шуннан килеп кергәнсең. Партком секретаре Забир ди, давай ди, менә авылга ди, колхозга ди, ни кирәк ди, комсомол оешмасы секретаре ди. И зав клуб кирәк ди. Мин инде риза булдым. Я рәсем төшерә беләдер инде анда Мустафин белән без төшерәдер бит анда конкурсларда урыннар алалар дигәндәй. Шуннан китте инде ул Ике меңенче елларда Хәзер хатын теге якка тартса әле, бу якка тарта башлады. Кайтыйк ди, балалар бу якта ди.
Ул вакытта бит инде ил таралган. Син ул Ислам Каримов дигән кешене күргәнең бар име, хәерге президентлар? Ул Каримов Ислам Абдуганиевичны бастырып сүгәдер и, кирәк булганда сау икәнбез дә. Син ана Сырдарьяның кураторы Сәмигуллин кая, мондамы дип. Бу сорау, ниә ул? Теге постановлениенең шул пунктлары үтәлми. Бик шул банкир, хөкүмәттә, Кәримов алдында торасың. Ну, хатын тартса да, нишләп син кайтырга булдың әле ул бер кечкенә авылга, Башкортстанга, Русиягә? Туган як тарта бит. Туган җиргә җитәме соң инде? Син әле татарлыгың бетеп барамы? Бу аерманы без эзли башладык 91 нче елда, я 85 нче елдан башлап кына. Аңарчы аны бер кеше дә эзләмәде. Юк.
Син хәр татар түгелме инде? Мин татар дип үземне исәплим. Но мин, мин, мин интернационалист, мин человек вселенной. Казан турында, татар турында язсалар, син кызыксынасыңмы соң? Кызыксынам. Татар ул. Кызыксынам. Кем менә шуны?
Мин Башкортстан турында да кызыксынам. Менә бит 91 елны бит башкорт та татар арасында мин үземне кем икәнен дә белмим. Башкортмы мин, татармы? Татар мәктәбендә укыдым, башкортта укыдым, башкорт авылында тордым, татар авылында тудым. Мин ул турыда уйламадым да. Ә хәзер менә сез үзегезнең Казан белән Уфаның отношениясен ничек дип сөйлисез? Яхшы дип сөйлисезме? Бик яхшы. Мин бернинди проблема бар дип уйламыйм. Ниндидер уеннар да гына исәпкә дә салмыйм. Муса, син шул турыда ничек уйлыйсың? Менә син Бик яхшы. татар судьясымы?
Ладно, инде суд Мин- эшләсен, судья мин- түгел.
ам- Менә син бит үзеңнең оныгыңа э, э, ни китап алганда татар турында алдың. Әле генә татарча дисклар алып чыктык дүртебез дә әйбәтләп кенә. Ничек булды бу? Болай, мин Үзегез сорадыгыз бит татарча. Эштә эшләгәндә мин үзем, мин всегда помню, что я татарин, что мин татар, но мыслю я по-русски. Иначе я не могу. Синең законнарың һәм китапларың. Мин аны аңламыйм.
Эш кагазьләрең. Әйе.
Ансы күнегү мәсьәләсе. Әйе. Ә нигә килгәндә өйдә без татарча да, русча да сөйләшәбез. Минем бунук татарча да сөйләшә. Ул татар дәресендә дә посещать итә. Без аны ни татар дәресенә барырга куштык. Ул анда бара, ул сөйләшә татарча. Ну, хотя и ни теле русча ачылса да. Безнең Башкортстанның Бишбүрәк районында чувашча, татарча, башкортча Ә Мурза, әлбәттә, аңлыйлар барсы да. Аңлый да, ул Мин дә сөйләшә аңлыйм. дә. Син аңлыйсыңмы?
Сөйләшә.
Шуннан, Аңлыйм.
шуннан ул башкорт теле обязательный бездә. Ул ике атнасына икеме, ничә дәрес, мин хәзер әйтә алмыйм, ике, өчме, дүртме сәгать бар. Ул анда да йөри. Татарчага да йөри.

Балаларым шул ни дип әйтим инде, үзебезнең татар балалары булып калды беренче, ул минең белән шатланам, горурланам. Алар барысы да татарча яхшы сөйләшә, татар передачалары карый. Минең белән чыгып абзарда сыер белән татарча сөйләшәләр, бозау белән татарча сөйләшәләр.

Безнең 48 елга уже без уже безнең запас җитми. Безнең вакыт кыскара.
Безнең бер елдан соң шул аеп мәктәбендә очрашсак яхшы булыр иде бу.
Нәйтә яшәй алсак аңарчы менә бит әле. Сөйләп күрсәттек күпме егетләр. Әле кемгә кайчан повестка киләсен беренче китә.
Бер кеше.
Әле сугыш ветераннары исән-сау йөриләр. Без инде иртәрәк ул турыда уйларга. Аларның икенче закалка. Алар икенче төрле. Забер. Да.
Ул турыда всегда надо думать. Яшәүнең яшәүнең кызыклыгын, яшәүнең барыбер кыенлыгы белән дә рәхәтлеген сизеп яшәп, шуны үзебезнең балаларга әзрәк аңлата алсак та әйбәт булыр иде.

Бүгенге Казан аларга туган йорт булып тоелды. Кайда гына йөрсәләр дә, мондый шәхесләр татар язмышын кичерәләр. Аларның милли үз аңы, иманы һәрчак камил.